U f'pajjiżna nsibu bosta sforzi sabiex il-mużika klassika titlaqa' ma' lsienna.
Il-mużika klassika hija ġeneralment mużika li bl-Ingliż hemm terminu tisejjaħ art music li tkun miktuba mhux neċessarjament għal skop popolari jew skop funzjonali imma hemm l-apprezzament tas-sengħa tal-mużika fiha nnifisha. Ovvjament it-terminu huwa wieħed vast, il-mod kif inħarsu lejn il-mużika klassika jinbidel matul is-sekli u dak li aħna llum nikkonsidrawh bħala mużika klassika kien hemm żmien fejn anke meta nkiteb kien meqjus bħala xi ħaġa iktar populista u iktar funzjonali. Kien biss lejn l-aħħar tas-seklu dsatax li f'Malta kellna għawmien u għarfien tal-kultura Maltija bħala xi ħaġa indipendenti fiha nnifisha. Dan il-qawmien jirrifletti ruħu mhux biss f'mod lingwistiku imma anke f'mod artistiku, f'mod politiku. Kien biss però lejn il-bidu tas-seklu 20 meta anke l-letteratura Maltija bdiet eh, tieħu forma u tieħu ċertu identità li mbagħad eh, bdiet titwaħħad ukoll mal-mużika klassika u kellek nies li bdew jaħdmu bil-mużika klassika u l-Malti. Eh, l-iktar persuna importanti f'dan ir-rigward huwa l-kompożitur Carmelo Paċ li kien apparti kompożitur għallim ta' diversi nies u warajh għandek figuri importanti bħal Charles Camilleri u Joseph Vella. Hemm ukoll nies oħrajn li ħadmu bil-Malti u mużika klassika, jeżistu wkoll għanjiet bil-Malti ta' nies bħal l-Maestru Abel Askolaru. Fortunatament f'dawn l-aħħar snin il-Malti ħa ċertu rwol ta' importanza u kien hemm ħafna iżjed artisti li bdew jaħdmu bil-Malti bħala forma, bħala lingwa tal-għażla tagħhom għal xogħlijiet artistiċi u mużikali. Charles Camilleri huwa wieħed mill-iktar importanti f'dan ir-rigward, ħadem ħafna mal-poeta Joe Friggieri fuq dan ir-rigward, kiteb anke affarijiet bħal Pawlu ta' Malta li huwa oratorju bil-Malti. U llum il-ġurnata hemm ħafna xogħlijiet li jinkitbu speċifikament bil-Malti. Meta nidħlu fil-qasam pereżempju bandistiku, meta nidħlu għal programmi li huma mhumiex l-marġi tal-festa imma programmi iktar serji, hija komuni ħafna li jtellgħu xogħlijiet li huma għal banda u huma bil-Malti. Għandek ukoll xogħlijiet bħal pereżempju kantanti liriċi bħal Miriam Cauchi, Gillian Zammit, huma kollha nies li ħadmu u anke kkummissjonaw xogħlijiet speċifikament bil-Malti li mbagħad huma kantaw mhux biss lokalment imma anke barra. Meta Tagħżel lingwa għall-kompożizzjoni tkun qed tagħżel mhux biss dik il-lingwa bħala xi ħaġa ta' identità imma għandek anke l-element ta' ħoss tagħha l-lingwa u kull lingwa toffrilek opportunitajiet differenti. Hija waħda mir-raġunijiet pereżempju fejn għalfejn ċertu xogħlijiet ma jittraduċux ruħhom daqshekk faċilment minn lingwa għal oħra fejn tidħol mużika klassika. Li għandek bil-Malti ovvjament għandek udjenza limitata però fl-istess ħin għandek ukoll qed tolqot affarijiet li b'lingwa oħra ma tolqothomx, hemm ċertu ħsejjes u ċertu kunċetti li ma jittraduċux ruħhom faċilment minn lingwa għall-oħra. Ħa nieħu eżempju żgħir forsi mhux mill-mużika klassika, imma biex naraw kif nbidel il-lingwa kemm tbiddel il-mużika. Kanzunetta li żgur kulħadd familjari magħhom hija l-kanzunetta Tfajjel ċkejken li biha Mary Spiteri kienet rappreżentat il-Malta fil-Eurovision. Meta tellajniha l-Eurovision kienet tradotta bl-Ingliż. Il-ġiex verżjonijiet jekk tikkumparhom huma differenti mhux biss fil-ħoss imma anke ċertu kunċetti li hemm nbidlu wkoll. Personalment pereżempju għalija l-verżjoni tal-Malti hija ħafna ħafna isbaħ minn dik bl-Ingliż. Minn esperjenza personali tintlaqat tajjeb ħafna, eh, speċjalment minn udjenzi barranin. Il-fatt li qed jisimgħu xi ħaġa differenti, il-fatt li qed jitgħallmu xi ħaġa differenti, Daż-żmien, illum il-ġurnata, permezz tal-midja, permezz tat-teknoloġija, hu iktar faċli twassal anke traduzzjoni biex jifhmu ċertu kunċetti bażiċi. Kultant naħsbu li n-nies jiġu hawnhekk biex jaraw dak li huma familjari magħhom jew jisimgħu dak li huma familjari magħhom, imma fil-verità hija bil-kontra, ħafna nies ifittxu dak li huwa